Musoro wenyaya yandiinayo nhasi unoti, Chakavanzika Choumwari Huri Mubunhu. Chakavanzika Choumwari Huri Mubunhu. Unogona kuipa nyaya iyi kana ndapedza unogona kuipa musoro wenyaya waunoda. Asi ini ndauti chakavanzika choumwari huri mumunhu. Asi ndinotenda kuti iwe unogona kupawo musoro wako wenyaya kana wapedza kunzwa nyaya yandichataura. Ndichaverenga mashoko akati wandei saka muteeresese pakuverenga kuitira kuti kutsanangura kwangu kugove kushoma.

Zvino nezuva iro ava madekwane akati kwavari, Ngatiyambukire mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye muigwa, akangodaro, mamwe magwa akanga aiva naye. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova achipinda muigwa Rikanga roda kuzara asi iye akanga ari mushure megwa avete pamusago. Vakamumutsa vakati kwaari, Mudzidzisi, hamune hanya kuti tofa here? Akamuka akaraira mhepo akati kugungwa, Nyarara udzikame. Mhepo ikanyarara kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, Munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, Ndianiko uyu nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera? Ndaverenga mashoko aya kuna Mako chapter 4 verse 35 to 41. Kana tateeresisa zvakanaka, tinoona kuti nyaya chaiyo iri apa ndeyekuti iye Jesu pachake ndiye akave muridzi werwendo, akati, Ngatiendei kumhiri. Ndokubva vaenda naye kumhiri ari mugwa. Asi iye ari mugwa imomo mubhoti imomo, aive arere necheshure uku, akatotsamira zvake pamutsago, papilo. Dutu guru ramuka kureva kuti vaive vatotambura nharo ndokubva vamutsa vakati ko ishe hamuna hanyanisi here kana tofa iye akamuka akaraira mhepo akaudza gungwa akati nyarara dzikame ndokubva zvaita saizvozvo vakashamisika zvikuru kuti kuuya anoteererwa nemhepo kudai ndiyani Zvino nyaya yangu yandiinayo ndoda kuti ndingokuudzai kuti muridzi werwendo urwu ndiye Kristu nokuti ndiye akati handei kumhiri ndiye muridzi werwendo. Tingave nokumwe kutaura mune imwe part yenyaya iyoyi panokumwe kutsanangura. Kuti tizive kuti kana iye ari muridzi werwendo, kana ati handei kumhiri kureva kuti ipapo unotoziva kuti kumhiri kwakutosvikika nokuti iye Kristu ndiye ati handei ende ari kuti handei imi neni haasi kuti endai moga ari kuti handei kumhiri haasi kuti endai ndichatevera ari kuti handei Kureva kuti tose, kureva kuti ndirimo pamwe chete newe pakufamba. Haisi iyo nyaya yangu yandiri kuda kutaura. Eh, nyaya yandiri kuda kutaura ndeyekuti iye wakavata vachienda kumhiri. Eh, ichokwadi kuti aiva aswera achiita basa. nokuti kunonzi vakaenda naye akangodaro kureva kuti pamwe aiva asati atombodya kana kuti aiva asati adii nokuti kana bhaibheri rati vakaenda naye akangodaro we don't know asi chandinoda kungotaura kuti pano paita chakavanzika chiri panyaya iyi iye sei wakavata ivo vasina kuvata Chakaitisa kuti avate ndofunga hapana kana umwe chete akatanga kumubvunza mibvunzo ine chokuita naye kana nezvenyika kuti iye panyika akavuya kuzodii kana kuti kudenga kwakadii kutaura nezve business rake kureva kuti iye akatoona kuti ah rega ndizvizorere zvangu ndivate nokuti Pavanhu ava hapana part yandingatori kureva kuti akazorora ndokuvata zvake ndokutsamira pamutsago. Avata kudaro ndinoda kuti tinzwisise kuti pakutaurwa kunoitwa shoko ramwari rinotaura kamwe chete asi sezvinotaura dhavhidhi unogona kurinzwa kaviri kana kakawanda Ukaverenga kuna Mapisarema chapter 62 pavhesi 11, Dhavhidhi anotaura achiti, Mwari akataura kamwe chete, ndakazvinzwa kaviri kuti simba nderaMwari. Iye ataura kamwe, but Dhavhidhi akazvinzwa kaviri. Kureva izvo zvandiri kutaura, iwe unogona kuzvinzwa zvandiri kutaura, asi ugonzwa imwezve nyaya iri kupinda kuseri, nokuti shoko raMwari rinouya kuti riadrese iwe, riadrese ini. saka pakuadresa ipapa rinoadresa umwe neumwe specific nhingi yake zvake iye noupenyu hwake iye upenyu hwedu hunogona kusiyana pano nepapo asi shoko ramwari rimwe chete iroo rinozviadresa zvose rikazvikwanisa saka panyaya yandaverenga iyi ndosaka ndati ini ndiri kuda kuti titi nyaya iyi ine chakavanzika chiripo pakurara kwaKristu nekuzomutswa kwake. Regai tidzokere shure kuna Genesis titangire kwakatangira Bible. Kunonzi paverse 26 yaGenesis chapter 1 Genesis chapter 1 verse 26a ichangoverenga a kuitira nguva Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesi. Then God said let us make man in our image after our likeness. Kureva kuti Mwari ari kuti ngatiite munhu akaita sezvakaita ini so ndine vandakafanana navo. uye pane vakafanana neni kureva kuti iyoyo image kufanana naye kuti unongoona kuti uyu munhu munhu uyu kwete zviya zvekuti ndinomuona aifamba semiti aa uyu munhu uyu unongomuona kuti munhu nokuti akangofana umwe munhu then kozouya likeness Yokuti ngatichiita munhu akafanana nesu wokuti ukamutarisa sefotogirafi unoona kuti uyu munhu akafanana naMwari. Asi tiri kuda kuti tiite munhu zvekare anotevedzera zvatinoita, after our likeness, kureva kuti anoita zvinhu zvatinoita isu, ane umwari maari, iye ari munhu. Kureva kuti immortal umene munhu wenyama but tiri kuti ngaave noumwari huri maari iye ari munhu wenyama. Uku akafanana nesu. Kureva kuti paita kufanana kuviri kwekufanana chiso chaicho nemutumbi kozouya kufanana hunhu nemaitiro. Ndoda kuti titeresese zvikuru sei rechirungu panapa rati let us make man in our image After our likeness muverenge maversion chero amaverenga but ndoda kuti muverenge version ramune maverenga mozoverenga imwe chapter yandichakupai zvekare kana kuti vhesi yandichakupai muchiverenga musame version kureva kuti ukaverenga muversion iyoyo inokududzira zvinhu zvakakwana nokuti iri version imwe chete let us make man in our image after our likeness handiti ka this man must be in our image but he must also be after our likeness handiti right zvino panapa munhu zvoreva kuti akabva asikwa ari muimage yamwari ari after god's likeness Unoona, kureva kuti aive achitevedzera zvinoitwa Mwari. Unoziva pane panoti kwanzi Dhavhidhi uyu ndinomuda nokuti he is a man after handiti ka my heart kureva kuti munhu ari kutevera zvinoda mwoyo wamwari handiti ka ari kutevera ari kuita zvinhu chocho zvokuti mwari vanoona kuti ndo zvandinoda izvi zvaari kuita right ndiye munhu uyu adamu zvino ngatichiendai ndiri kuda kuti kurumidze kufamba nekuda kwenguva yedu kuti ite diki tikaenda kuna genesis chapter 5 pavhesi 3 zvaitika zvimwe zvese izvi nyoka yavayedza zvaita sei kwazvaro wakaini kwazvaro abel vaita nyaya dzavaita vana kaini naabel zvadii zvadii toenda pachapter 5 Chapter 5 yaGenesis kubva pavhese 1 kusvika pa3 inoti vana vaAdhamu kusvika kuna Noa ndomusoro weshoko. Ndirori bhuku ramarudzi aAdhamu musi waakasi, musi waakasika munhu Mwari akamuita nomufananidzo waMwari. Musi waasika munhu Mwari akamuita nomufananidzo waMwari. handiti tikaenda kuchirungu kuri kuti this is the book of the generations of adam when god created man he made him, him in the likeness of god in the likeness of god handiti ka mukufanana mumufananidzo waiye mwari in the likeness of god Handidi. Noti vamwe vangati paya pamboti after pari kudii but still ndati tiverenge musame version yodi kuti in the likeness of God. Handiti ka? Of God. Mumufananidzo waMwari. Verse 2. Wakavasika murume nomukadzi akavaropafadza akavatumidza zita rinonzi munhu musi waakavasika. Handiti iyoyo takamboitaura pane kumwe chidzidzo kuti munhu agara akangosvikwa ari mukadzi nomurume mukadzi ndokuzobviswa pamurume sezvinotaura bhaibheri handisiyo nyaya yandiri kuda kutaura but ndo zvakaita mwari akavatumidza zita rokuti munhu akavatumidza zita rokuti adamu right verse 3 adamu wakanga ane makore ane zana namakumi matatu Akabereka mwanakomana wakafanana naye, wakamutodza, akamutumidza zita rinonzi Seti. Ndipo pandiri kuda kuti tinyatse kunzwisisa. Adhamu paakanga ave ne-130 years, Kaini aberekwa, akatofa, akatorarama, Abhera atoberekwavo, akafa. Pakazoberekwa mwana anonzi Seti. Bhaibheri pavhesi 3 riri kuti Adhamu wakagara makore ane mazana ane zana namakumi matatu akabereka mwanakomana wakafanana naye. Mwana uyu akafanana naAdhamu, wakamutodza, handiti ka, akatodza iye Adhamu, akamutumidza zita rinonzi Seti.

in his own likeness anoonzwisisa manje in adam's own likeness after his image and named himself unoona panapa manje seti wakazvarwa anomuhunhu hwaadamu handitika in his own likeness ane hunhu hwaadamu Uye in his image akafanana naye Adam. Pa chapter iyoyi 5 ya Genesis pa verse 1 pati musi waakasika munhu mwari akamuita nomufananidzo wamwari

Unoona kuti Adhamu panapa mwana waabereka afanana naiye Adhamu uye akatodza iye Adhamu. But same chapter iyoyo ipavhesi 1 iri kutaura kuti Mwari paakasika Adhamu naEvha akamusika akafanana naMwari. in the likeness of God asi uyu zvino ari mulikeness yababa vake Adamu tichiziva kuti Adamu wave munhu akatadza tichiziva kuti Adamu watobva mugadheni tichiziva kuti Adamu haachisina kuve sezvaakanga ari original nokuti wani maari mazobviswa mukadzi iyo haisi mhosva haisi nyaya haichisi chivi two wazoita zvaakanga anzi namwari usaite wabata miti yaakanga anzi usabate ndokubva atodziviswazve kusvika padhuze nemiti youpenyu ndokudziviswazve kuchigara mugadheni zvino paakubereka sefi Ari kumubereka akafanana naiye Adhamu, akatodza iye Adhamu. Seti haana kutodza Mwari, likeness yaMwari haana kutodza the likeness yaMwari. But pane apa Adhamu, nyaya yandiri kuda kutaura ndeyekuti Adhamu paakatadza Chakabva maari humwari nokuti Mwari haatadzi. The likeness of God ndo chakabva maari. Asi the image yokusara akafanana naMwari yokuti ukatarisa unoona kuti munhu akafanana naMwari. Akafanana nanhingi iyo yakasara iripo. Zvofanana nezviya zvokuti ungaone munhu akafanana mwana akafanana baba vake. Woshamisika nemaitiro acho kuti ah, mwana uyu chisvo nei zvose akafanana baba vake but maitiro ake zvakasiyana nababa vake ndozvakanga zvaita zvino ano adamu nokuti ulikeness unhu hwamwari huri maari hwanga husisimo asi chimiro ndochasara chirimo chete likeness yamwari unhu hwamwari humwari hwakanga huri munhu hahuna kubva pana adamu ndo mistry yatiri kuda kuti chakavanzika chataverengera chapta yekuzomutswa kwajesu haa hahuna kubva muna adamu asi kuti chakaitika ndichokuti hwakarara hwakave disabled hwakafuriza hurimo zvao asi hauchashandi chaakushanda hunhu hwaadam hwamwari hurimo zvahwo hwanyarara asi hurimo hauna kudzokera kuna mwari urimo nokuti munhu asikwa ari chi in the image of god after his likeness after the likeness of god saka munhu anofanira kuramba akadero um, um, mweya wamwari uya woumwari urimo zvawo but uri disabled urimo but hausi kushanda urimo wakarara but urimo pari kufamba munhu pese wose munhu ari kufamba paumwari urimo but hahusi activated hurimo nokuti kana kuchitsvagwa umwari hahutsvagwi from somewhere nokuti shoko ramwari rinotaura richiti kana ari muprofita chaiko aripo agara ari pamuromo pako pamwoyo pako kuri umwari hwagara huripo hurimo mumunhu asi huri disabled asi hausi kushanda hwakavata Zvino Jesu, zvaakavinga panyika, akauya kuti humwari huri mumunhu huchikwanisika kumutsika, hukwanise kudzoka, munhu akwanise kuzove sezvakasikwa zvakaita Adamu, kuve in the image of God and after the likeness of God. Kwete saSeti, wakafanana naAdam. Seti, tose takasikwa iye zvino takafanana naSeti. Tine hunhu hwaAdam, tine tsika yaAdam, tine kuteedzera Adam, takafanana naAdam. But zvino Jesu wakauya kuti isu hunhu hwaMwari hwakavata hurimo mukati medu huchimutswa. huactivetwe hutange kushanda tive vanhu vakafanana nemunhu wekutanga uya anove anodyidzana namwari ane unhu hwamwari anoita samwari ane pfungwa dzinoenderana nedzamwari kuti zvinoda mwari ndozvaanoita Regai ndikurumidze kutaura nokuda kwenguva, asi ndinoda kuti munyatsokunzwisisa nyaya iyi. Unoziva here kuti Adhamu wakanga ari mwanakomana waMwari? Hakuna umwe akanga ari baba kana mai vaAdhamu. Iye Mwari ndiye akanga ari baba vaAdhamu. Adhamu akanga ari mwanakomana waMwari. Asi Seti akava mwanakomana waAdhamu, nokuti wakafanana naAdhamu zvose maitiro neunhu. But Mwari akanga asika Adhamu akafanana naiye Mwari nemaitiro nounhu hwaMwari noumwari. Asi Adhamu ndokutadza kureva kuti umwari ndo hwakabva but unhu hukasara hwakadaro. Saka Adhamu akanga ari mwanakomana waMwari, Seti ari mwanakomana waAdhamu pahunhu. Zvino tinozouya kuna Jesu. Jesu akazvarwa ari mwanakomana waMwari saAdhamu, ndosaka achinzi the second Adam. Akazvarwa ari mwanakomana waMwari, the son of God. Asiwo futi Jesu akazvarwa nomunhu, kureva kuti Jesu futi akazvarwa ari mwanakomana waani? WaAdhamu. Akazvarwa futi ari mwanakomana waSeti. Akazvarwa futi ari mwanakomana womunhu. Ndosaka uchinzwa Bhaibheri rine pauri rinomuti Jesu mwanakomana waMwari, kozouya Jesu mwanakomana womunhu. But manje Jesu ndiye wakave wekutanga, ndiye wakave first born pavanhu vose pazvinhu zvose, ndiye wakave wekutanga kumutsa humwari huri maari azvarwa ari munhu but ndiye wakave wekutanga kuti humwari huchitanga kuvonekwa pamunhu pamwanakomana womunhu mwanakomana womunhu pakatanga kuchionekwa humwari akasangana nezvaakasangana nazvo munyika muno zvinorema zvinorwadza mafungo egungwa chii zvose zvakadii but akazvikunda nokuti chii maari muno humwari Aigona ega ari woga kutiko anyaradze dutu why muupenyu hwake nokuti humwari huri maari. Aingotaura kuna Mwari oti Mwari ndinokutendai ndinoziva kuti makandinzwa kudhara zvavo muri kunzwa ndichinamata izvi ndiri ngoitira kuti vanhu vatende but imi mwari makatondinzwa kureva kuti umwari hwakagara huri maari hwamutswa Wasiyana nevanhu vano, va- vane umwari huvete. Iye hwake umwari hwakabva hwatongomutswa. Hwiye akafamba nahwo achingokunda. Saka umwari muna Jesu hwaivemo, hunhu hwokuzvarwa nemunhu hwaivemo. Kuri ati Jesu aive mwanakomana waMwari, Jesu aive mwanakomana womunhu. He was the son of God, he was the son of man. asi akakunda nokuti unhu hwamwari hwakaramba huripo uchimuka zvino kuna vose vakamutenda vakapiwa simba rokunzi vanzi vanakomana vamwari nokuti isu tanga tiri vanakomana vaadhamu isu tanga tiri vanakomana vaseti tanga tisisiri vanakomana vamwari Uye vose vasina kutenda kuna Kristu, vose vasina kutenda kuna Jesu, havana kupiwa simba rokuti vanzi vanakomana vaMwari. But vakatenda, vakamugamuchira, vakapiwa simba rokuti vanzi vanakomana vaMwari, the sons of God. Sani panapa dai taiwana nguva taimutaura noudzamu kuti zvinoreva sane zvorevei zvasiyana nokuti sane and daughter nokuti kunyange madzimai kunyange vanhukadzi vakatenda vakapiwa simba rokunzi vanakomana vamwari vakatenda vakapiwa simba rokunzi the sons of god not the daughters of god the sons of god Nokuti sei vanzi masons of God? Nokuti Mwari achisika Adhamu akasika his son, akasika mwanakomana wake. Mwari achiunza Jesu panyika, achizvarwa Jesu, akazvarwa ari mwanakomana wake. So vakamutenda vose akavapa simba rokuti vanzi vanakomana vaMwari sezvaiva zvakaita Adhamu pekutanga asati atadza, Mwari husati hwabviswa maari. Saka vose vakamugamuchira kureva kuti umwari hwadzorwa mavari vakunzi vanakomana vamwari. Pari zvino munhu wese akukwanisa kumutsa umwari huri maari. Anohumutsa sei? Nokugamuchira Jesu, nokutenda kuna Mwari, nokuve MuKirisito, kureva kuti kutevera Jesu, kutevera zvinodiwa naJesu, kutevera mafambiro aJesu, kusvika kuna Mwari uchifamba munzira inonzi Jesu. Kana wadero chete wakumutsa humwari hwanga hwakavata huri mauri. Unoona tinogona kutora si e, gungwa toritora riri senyika ino handiti ka bhoti handiti bhoti riri isu Handiti isu pachedu semunhu sedunga munhu handiti ka ndiro bhoti riri musii richifamba musii imomo riri kuenda mhiri kumuridzi werwendo nokuti anotanga rwendo ndikristu atanga rwendo ndimwari rwendo rwatakapiwa panyika pano hatina kuvholontiya kuti tive panyika pano takatoiswawo namwari pano kuti tirarame makore kana mazuva atiinawo tine kwatiri kuenda ende kwatiri kuenda muridzi werwendo ndijesu ndiye ati handei mhiri tichibva point a tichiinda point b but tiri kufamba nomumvura tichifamba nomumvura takadero tichifamba tiri mumatambudziko tichifamba tiri mune chinhu chinokwadza munomuka matambudziko akawanda Mamuka matambudziko akawanda, isu tinopiwa mukana wokutraya kudzivirira matambudziko, kukunda matambudziko. But at the end of the day unoona kuti tinokundikana. Saka the best way yatingangoita chete ka ndeyekuti timutse arimo matiri, avete arimo akadisabliwa anga akafreeze arimo mo timu unfreeze timu enable eh, anditika timu activate arimo Kana Alim omuka, amuka iye akukwanisa kunyaradza mhepo nekuti hakuna anogona kunyaradza mhepo nyange tikave neexperience akadii mhepo hatigoni kuinyaradza but anogona kunyaradza jesu anogona, uh, sorry anogona kunyaradza mhepo ndikristu avete mukati medu umwari huri mukati medu takatopiwa simba kudhara ukaverenga iyo iyo genesis chapter 1 verse 26 yatamboverenga iyi yacho ukaiverenga iyo ino munhu uyu watinosvika nomufananidzo wedu after our likeness ngaave nesimba pamusoro penyika yese kunyange negungwa kureva kuti akafanana naiye mwari nokuti iye mwari ndiye ane simba pamusoro penyika yese nezvipuka zvese zviri munyika Saka asi umwari hausisiri kushanda ndo munhu saka munhu asisina simba. Saka Jesu akauya kuti timutswe. Jesu akauya kuti timutswe. Jesu akauya kuti umwari huri matiri humutswe utange kana hwamuka hunonyaradza mafungu yesa. Isu toenda mhiri tosvika. nokuti vavariro pano rwendo nderwajesu ndorwokusvika kupi mhiri ati handei mhiri tichienda mhiri iye arimo but avete akatotsamira zvake pamutsako ari kuda kuti iwe umutse ukasamutsa hamuki anomunongono hausviki futi mhiri kwacho but iye anosvika handinoudza anofamba pamusoro pemvura iwewo uchanyura saka mutsa jesu mutsa unhu hwamwari mutsa unhu utsi mwari huri mauri hunomutswa seiko nokuda jesu nokuda mwari nokutevera mwari zvaari kuda nokuaccepta wonzi mwanakomana wamwari waakunzi mwanakomana wamwari zvoreva kuti unhu hwamwari hwavemo wafanana naadhamu wokutanga tangisisa asati atadza kureva kuti wakufanana naiye jesu nokuti jesu mwanakomana wamwari jesu mwanakomana womunhu iwe uri mwanakomana womunhu saka ivewo mwanakomana wamwari unoita mwanakomana wamwari seiko nokugamuchira nokutenda jesu Vose vakamugamuchira vakapiwa simba rokunzi vanakomana vaMwari. Mwari ngavatiitire zvakanaka, Mwari ngavatiitire zvitsvene, zita raJesu richikudzwa. Tisangana pane kumwe kutaurirana zvekare mushoko raMwari, Mwari vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Amen.